Mm, Warwaki. mm. Mm.
Akwa akwaya ni kopo ni un kata gi gimoro matin machalo gimunya konya godo kata chiemo kata pesa moro matin kata pesa moro matin tigine Oh, gimoro amora mwayudo mondo wakonyi. eh ana ana wuotho wuotha ng'ama ramo Kibede gi gimoro kanyo. Mm, udong' nitie chiemo. To sani deko osiepa to watimo nang'o? Aa, koro we mondo wamiye ayud osiepani gimoro matin Erokamano. mondo odhi ma nyalo konyi Nyasaye ogwedhi. An ok anyal yiero pesa moro amora. ahero kamano A- Ago erokamano.
ahero kamano bende koro ng'eni wendo wan godo
Ya an an a- ago erokamano. An dong' koro weuru adhiyo. aa aa aa we dhi in wendo molimowa Eh. tiwacho ni wendo mokwongo e ot mano chalo malaika koro ineno bebi aswito adwa ni mondo awuogi in koro Eh. many ne wendo gimoro matin mondo bil nikech ing'e nadeko sarach yawa gari ang' ne yomba Sawa to. Aya, many ne gimoro matin Wang'i ne gimoro.
Eh, we mondo adhiyo aduoko erokamano koro wendo Ah. awe- aweika eh, aneno ka be chal ka gima en gi problem moro matin koro shughulikia ane ane mondo alama ni tich aduogi koro ker kamano Nyasaye ogwedhi eh, nonego yawa. ibed me kom yawa pole pole pole Ah, aya an sawa. aya erokamano Ay, an
Hi. koro ine koro magi tang'o mitimo gido mna kapoth kano yudo e yawa koro ine anyisi ni saka deuno nitie ya koro ma tang'o atimi An sweet Ah, heart. in to bendi ero disappoint chung' malo chung' malo kanyo
Ne an e ot ka koka awuok. Ibi dak ibed e ot.
Ineno wuoyi matin.
Hey. Gimomiyo nabudho e ot, Hey. an wendo moro nowenda kanyo. Hey. To ne en wendo machalo ka gima notuo, yani norang'o. Ne ochalo puth, to no akapenje nyinge to nyisa ni iluonge ni Omari. Ayayayayayayayayaya.
Wuoyi ne mosabedoga ka chandaga. Owendo odwaro odwaro iri ang'o seche miweye e ot kanyo noendo. Dipo nodwaro chiemo. E odonjo to koda ni mondo akonye gi gima tin ma an go, obed chiemo kata pesa. Wololololo, ok en, mano ok gima okele. Dhi ot mondo idhi ing'e chiegi mokele, kata an nyocha koluora ka. Manyiso ni Omari puth ni ng'eyo maber kabisa. Ang'eye maber kabisa, wa- wadhi idhi ing'e. Mineno no, Eh. nyieno puth omera, nyieno wuotho mana ne mond ji kar kae. Oh, Omeri riambo mwene joma nyo- nyien jodonjo go oda cha. Wawuok Nyien o- idhi nyien- mondo idhi ine. Ha? Nyien okwandi. Nyien japuth bwana. Eh? Nyien japuth kata yo modonjo go oda ne en puth. Ma ka dang' iwach ni ni dhako ema dang' kele oda, ok ayie. Nyie no pur.
Mera ng'ano pur. Ha? Winj gima wanyisi. Ng'ano pur. Nyien ang'eyo, nyien wasomo go, nyien o- oywagoro mang'eny e sikul. Nyien ang'eyo. Nok en pur.
A a nyien ok pur, nyien Wadhi ot ang'eyo. mondo idhi ing'i. Gima wanyisi no, dhi ng'i kare.

Untie kure tieka to ok ang'e ni wuoye punda mane. Ok ang'e ni punda mane miwuoye to time tima kaka dhano nikech oko ka to wan pundni mang'eny. Pundni. Ok ang'e ni eh pundni. Pundni bi ane uru ok ang'e ni punda mane miwuoye e oda ka. Ere go. Ha? Ere go.